gyegye wan. Ndɛ mowɔ twene dwa no asɛ wɔ fie ha ana mo a meyɛ video ana mo bɛtwerɛtwerɛ aseɛ sɛ medidi president atɛm medidi president atɛm no ke ɛnyɛ me na mehyɛ aseɛ o Kennedy Agyapong bɛkaa sɛ John Mahama koraa wagye mi ɔno koraa wɔyɛ papa panyin no mu no ɔbɛdidii John Mahama atɛm aborɔ nyɛ mo da bi ɔmo tete wɔn mo didi atɛm Chairman wontumi Maame yi a wɔyii no vice president kyɛ ama wontumi bedidii no atɛm. Na saa mpanyimfoɔ wei nyinaa koraa didi atɛm a, na ɛyɛ normal ama mo a, me deɛ mebedi atɛm no bi a ɛnyɛ normal. Kɔsea ba, pɛbidɔnkɔ nom, agradaa nom, ɛngɛgɛ nom na tete hɔ na wo maame twɛ, wo maame twɛ da biara no, ɛno deɛ wɔn nhu nka. Me a meka nokorɛ no, me a meka nokorɛ no, sɛ wɔn bubu sanbɔɔd, akɔmfoɔ sanbɔɔd no, na wɔn yi akɔmfoɔ no mfiri TV so no, me me mmom na woba bedi m'atɛm. Abusua, few video no, full video no link no na ɛda soro no. Yɛnkɔ na yɛnkɔtoa so wɔ Twene Jonas. Yɛmfa ma wɔn, deɛ ɛbɛyɛ day two. Bia ni wiase a including nkwaseafoɔ no jɛ lawyers ne judges foɔ no esumpa Ghana hɔ no obaa bia ni wiase a ne ba nhuu ne twɛ da bɛɛma bia ni hɔ a ne ba nhuu ne kɔte da tie deɛ meka kyerɛ wo no Ke deɛ woka no yɛ tie na me deɛ menhuu maame twɛ da menhuu papa kɔte da hɔ deɛ wo nko ara na woka braa. Gyimi saa deɛ adɛn haa Asiafoɔ akorɔmfoɔ gu Ghana hɔ hwɛ hwɛ fam hwɛ nnipa dasani kurom mede wo bɛnante ɔmantam ha mo if you want to protect the children protect the people who are sitting on the road side ɛretɔn awie sum ɛretɔn ayi nsuo pure water yes pure water ne kɔ na ɔdi amirika di kaa kwan mu na kaa bɔ no na waku no. pure water na ɔdi mmirika nam kaa kwan mu na kaa bɔ no na aku no. Sɛ kaa so ambɔ no akufo ade ba abɛgye ne tax de akɔ akɔhan plane de akɔ akɔhan hotel akɛseɛ ada mu. Chimpanzee a wɔforo plane. Ɛyɛ a mo kaa sɛ mo bɛdi m'atɛm na ɛno na ɛbɛbu m'aba mu na magyae. Chimpanzee a wɔtwitwa tax akola ɛtɔ nso. Hey, Ghana mpanyinfoɔ mo agye me to the last point. Pure water ne kɔ na ɔdi mmirika di kaa kwan mu na kaa bɔ no na waku no. People are dying these people are the people who need protection wo gyimi asia afia asu asina ega na ɔno ɔfefe ne sensere no wei police car na esisi ohia mmoa akɔ wo nti na ɔma paaki asi hɔ no ɔfefe ne sensere sere no ne mma ɛfefe n'ano ha yɛte Ghana ne mma fefe n'ano ɛyɛ abrɛ akɔ akɔtwaa ne turu mu nyinaa bɛguu social media wɔ ɛndeɛ ɛyɛ ɛyɛ agensi ɛmmera. Children Protection, Waisa, Waisa, Akoa gyimifoɔ bi na ɔbɔɔ Ekikime de puee police car o, special way of police car, the way a yɛasi apenti car no koraa no wontumi nhu sɛ ɛyɛ police car mpo, the police are our friend, wɔn na ɛwɔ ha sɛ wohia mmoa bi a, na ahwɛ nnipa dasani kurom a nsuo atɔ atɔ atɔ, na nsuo no atɔ atɔ atɔ atɔ a, afei egyae yɛn a na mese memfa wɔn map mmerɛ mo. Nka Ghana nsuo no atɔ atɔ atɔ a, ɛgyae yɛn, nka nsuo no ahiri afa baabi a, nka wapue, nka nsuo tumi fa wo koraa kɔ. Gyimii nko ara, kuro mpanyinfoɔ no gyimii nko ara ana wɔn te hɔ yɛ gyimii. The police are our friend na hwɛ kurom bibini kurom a gyimii nti nka awɔ atɛkyɛ na hwɛ special flowers egu hɔ me se wai sa deɛ ɔbɔ ɛkiki me no ɔkɔ worɔ ne kɔte ne ne hwewa nyinaa wɔ stage ɛnkura agu program no ase tie deɛ meka no yankye no. Ɔno deɛ ɔyi too so monhwɛ me na me boy kiki me me na me kɔ te so why sa ɔda so te Ghana nnɛ yi a me ne wo kasa yi Yɛnkye no. obiara kɔkyee no wonam no wei nyina yɛ special akonwa tena so free yɛ nsuo na ato a nka me tena so kyerɛ wo na wura asase no nso ase a ayi ayi nyina Hey, wo so bɔ nkɔmmɔ no na gya asase ase nsɛnsɛm no, ah. Menhyɛ da nwura wo ntwa ketewa bi nkyerɛ mo kyi me nko aa ah. Gyimii nko aa. Gyimii. Mo nfa me se ɛna me baa life me se me me nim sɛ mo a gyimii o nti na me hyɛɛ da baa life bɛ kasa nyɛ sɛ. Oh gyimii deɛ ɔma gyimii ah na nka ɔmo gyimii yahwɛ akufo ado zoo mu aboa wei watumi yɛ president kwasea man saa okaa na ɔmo bɛdi watem abu wabam me yɛbu mabam Kwasea wo turu mu fii. Ɛnyɛ me de no na mɛkasa ɛ koraa nka ɔmo bɛma no three years mpo ɛ dustbin na ayi na ɛkɔ no didi ayifoɔ na delivery foɔ na ɛde aduane kɔ no ɛno bɛn na mɛkasa sɛ momma no house arrest yɛwɔ arrest no yɛwɔ mu bebree o ɔnkɔ wie obi biribia ɔnkɔ bɔ ɔkorɔ no ayi na mo ayɛ nkwaseafoɔ kura ɔmo akɔ wiawia Ghanafoɔ sika nyinaa koraa no ɔmo. Masa na Ghana mpanyinfoɔ koraa Tams no hwɛ Mo maame twɛ baako baako wate Ghana mpaninfoɔ no Akufo Addo wo maame twɛ wo kaa sɛ ɔmo di matam na mɛgya wo Akufo Addo me se wo maame twɛ biem wate nam wa nam hɔ wadi Ghanafoɔ sika nyina wɔ nam hɔ firi Wyoming nam hɔ ɔmo ɔmo adi Ghana sika akɛseɛ nyina ne nam hɔ Akuapem Polo ne ne ba atwa common picture common picture It's a crime but it's not too much. Ɛnni kwan sɛ ah Ghana hey moagye me dodo moagye me dodo monsua nyansa na moagye me dodo kwasea.
Mo da so nam hɔ DKM no bo dwi ma ɔmo da so nam hɔ anya sika de totɔ ma cars ma ɔmo girls ɛɛdidi feeli ɛɛfa ahyɛwofoɔ bɛdi ɔmo da biara sɛ abiabie TV station I men's gold abiabie TV station FM station ɛnam hɔ gyi me nko ara Ghana Hɛ! Gye me nko ara medɔ Nyankopɔn Ghana ni mpɛ nokorɛ Gyimii nko ara. Hey! Hmm.
Mpanyinfoɔ why monya gyimi no momfa no kɔtena ne dan mu na ɔnyɛ house arrest na moma ɛyɛ mental issue just educate the people sɛ wodeɛ fa no kɔtena fie na ɔmo nyɛ no counseling ɔmo nyɛ no counseling ɔmpie three months ɛyɛ asotweɛ kɛseɛ paa counseling ne yɛde ama no nti counseling a yɛde ma no no yɛkyerɛ ne sɛ next time no mɛnyɛ bio Hwɛ nipa dasani kurom wodeɛ hwɛ adeɛ wodeɛ w'ahwɛ fam nsuo atɔ aa woduru hɔ a na gate no ankasa abie aa. Mo a motete afuom hɔ a modidi atɛm no, agyimifoɔ no a mom nkurasefoɔ no a yɛka nokorɛ sɛ wɔn nyɛ kuro no yie no, hɛ! woba abrokyire a, abrokyire nte sɛ Ghana o. Abrokyire, mese wobɛhu mfuturo a, hɛ! wokɔhu no wɛn? Bogye me nko ara na yɛka nokorɛ akyerɛ mu. Mpanyimfoɔ akwaseafoɔ wei a you got nerves to come and insult me with your dirty comment. Wo maame turu mu wate bra. Ma me nwura mu ntwa ketewa bi kyerɛ wo, glass nko ara.
Glass nko ara.
Paradise, supermarket wom, biribiara bi wom, twa picture fi. Paradise, heaven no no. Biribiara yɛ glass nko ara. Ma me kura me mpia.
Pia na kɔ di wɔn atɛm.
Wɔagye me a meka kyerɛ mu. Deɛ wɔse wɔagye me, aborɔfo no nnye nni o. Wɔnnye nni. Saa mmerɛ yi kwasia kaa kaa kum nnipa akumaa kumaa. Kaa baako bɔ hɔ, ɛbɔ fam nnipa bɛyɛ 40 na wɔn nyinaa awu. Ɛbɔ hɔ nnipa bɛyɛ 50 na kɔntrata gyimifoɔ no agye sika no ɛrekyɛ di de fa na hyɛ awofoɔ. Wayɛ o kyɛ sɛ ayɛ minister sa road minister wadi sika no nyinaa obiaa nkukuru no nkɔsii court ɛmisaa no sɛ deɛn nti na wo gyimi yɛde sika no amaa sɛ fa yɛ kwan wo nyɛɛ kwan na nnipa mma car no akɔhwie ɔmo na ɔmo nyinaa agu kuro no baabiaa mfuturo nkoaa kwasea nka ha se yɛmgyina nka saa mmerɛ nnipa na adi akɔneaba no wahu sɛ pipa atɔ fam wahu sɛ pɔlɛten atɔ fam gyimi nkoaa bibini.

Yɛde wɔn nyinaa bɛdi akyire akɔ, Ndoye mma. Tumi nhu sɛdeɛ mensi nka m'asɛm no Hwɛ nnipa dasani kurom huh huh huh Nsuo no atɔ a ɛtɔ atɔ atɔ atɔ Gyi gyi me glass nkoa Dan no koraa si hɔ na ase kaa na yɛahyehyɛ huh Dewa ma sɛ agyi me saa na bu buroni agyi me a Nka corona virus bae hwan na ɛbɛyɛ basi ama wo Dewa koro Dewa ma sɛ agyi me no saa na buroni agyi me a Ka corona virus bae sɛ nka mo yɛn nyinaa wiase nyinaa obiara bɛwu o huh. Anka wiase nyinaa obiara bewu. Jimmy, mmoa yi asesa bi akogu asɔredam anɔpa to anwummere yi akyi bayifoɔ o, maka akyerɛ wo sɛ bayifoɔ biara ni wiase, ɛyɛ Jimmy. Ah, ɛyɛ Jimmy, bayifoɔ biara ni wiase. Enti sɛ kurom afoɔ nso gu asɔredam ɛna da biara yɛkye bayifoɔ, yɛkye bayifoɔ a, nka hwan na ɛbɛyɛ kaa ama woatenam de akɔ wo kurom? Nka hwan na ɛbɛyɛ fo a aba ma wode ayɛ kɔɔ? Ná ɔde bɛyɛ plane ama watu afa wiem. Twene hwɛ na sɛ wɔagye me dodo. Nokorɛ a woka kyerɛ Ghanafoɔ mpanyinfoɔ no koraa sɛ wɔnyɛ kuro no yie no, still amanfoɔ ba wo page hɔ bɛdi wo atɛm. Kurasesɛm no gye efisɛ wɔn wɔn nnim deɛ ɛkɔ wɔ wiase. Ghana sika a Ghana wɔ no nyɛ sika ketewa. Woba aburokyi ha na ha wodua dua koraa wɔn dua hɛ subahana la. Bom ayɛ ayɛ bi bibi ni sua nyansa o bi wo yɛ yɛ nipa o. Wei yɛ wɔn yɛ a mehwɛ ɛyɛ concrete ɛna yɛ amix ɛna yɛde paint paint yɛtɔ azaa paint ɔyɛ paint ah. Wɔyɛ bi wɔ Ghana, wei kɔnkrɛt, Adum Super Block, wɔn yɛ kɔnkrɛt, kɔnkrɛt o, ɛna yɛayeyɛ de asisi hɔ sɛ yɛnim sɛ nipa nante ɔbɛbrɛ na watena so free, tie deɛ meka kyerɛ wo no, why Tie deɛ wagyina ɔka wɔ ha no. free, aborɔfo mma no nso ho akɔnnɔ ne agbeda, ne a provide special lighting, han, hwɛ nipa dasani kurom, nsuo atɔ a, no atɛkyɛ, mede wo bɛnante mantam ha nyina, no atɛkyɛ, glass nko ara, na heaven flag no nso bɔ mu hogyahogya, aborɔfo mma no nso ho akɔnnɔ ne agbeda, bibini. Listen, monkɔ nkɔ yi ɛf eh, menim sɛ moagye mi, ebia na gyimi mo ho ahotetɛ ne nkwasea dede ne gyimi ɛna ama mo mo ho apo mo kyɛkyɛkyɛkyɛ na mo mo mo nante days ɛyɛ, menim sɛ moagye mi. Monkɔ ka nkyɛn sɛ ɛyɛ mistake. Monkɔ yi no because na moan monkɔfaa no. Mo a modi adanseɛ opuni, wayomi, mmoa wei nyinaa gu Ghana hɔ, monkɔfaa obiara.
Wɔnkɔfaa obiara o, Akuapem Paul o, monim sɛ wɔnte borɔfo, it dey pain you kiss kiss mmɛ my english is not good wɔn nim sɛ akuapem polo deɛ ebetumi de ayɛ no for free nti yɛde bɛyɛ no na mmoa na ɔwɔ sika ɔbɛkɔ akɔfa agyɛgyefo akorɔmfo abɛka bi aboa ne nti yagyaa no wayomi yagyaa no hɛ.
Me na afia so asene gan na ne ho yɛ ma hin kɛse wo ayi yɛ yɛsi yɛ pam obi ɔbɔ adwaman. Na wo nso, wo wo nso w'ani agye a worekɔ akɔpam no bi? Anaa yɛse yɛrepam obi a ɔyɛ korɔmfoɔ, na wo no nso woyɛ korɔmfoɔ, na wo nso w'ani abere a, wo nso w'ani agye a wode ammirika rekɔpam korɔmfoɔ no bi? Hɛ! Wo, wo mma fefe w'ano, efie wo ne wɔn na adware bɔ mu. Kyimi, mese ab a hɛ, lɔ even judge no koraa, Kyimifoɔ no a ɔno no bua asɛm no koraa, ɔno koraa. Afei na wokasa, afei adeɛ fa no to nkyɛn, a judgefoɔ akwaseafoɔ na ɛwɔ sɛ yɛfa yɛ wɔn nyinaa. Wɔn na agye me. Wo ne ne ne ba ɛhwɛ no ahwɛ no kɔte da obiaa ni Ghana agye sɛ ebia obi ɔnwoo da ne ba ɔyɛ ɔbaa a ne ba ahwɛ no twɛ da ɔyɛ bɛɛma a ne ba ahwɛ no kɔkye ne kɔte da ɛyɛ nɔɔma. Abusua ɛyɛ nokorɛ saa? Ma me hu comment no ase hɔ. Me se ɛneɛ mo nte nse nkuraase nkuraase efie bi wɔ hɔ kora adwareɛ adwareɛ ni kuro efie no mu obiaa dware wɔ abɔnten ɔnam a na nnipa ɛnam mantam hɔ nkoraa no bɔ bɔɔl nyina ɔmo se sister yi na adware yi a ɔmo hu no nyinaa, wo maame aberewa kɔ w'akura ase kɔhwɛ ne nofo egu ne egu hɔ na ɔde ntoma atwa n'ase na nofoɔ no ate agu n'afu so na ɔde no amantamu na ɛde redi kɔnkɔnsa kyi me ɛyɛ normal abus because akora no ɔno ara na ate akora no to bi ne saa ɔno ara na adware no ara nti ɔhu ne sɛ akora no hu ne maame na ɛyɛ normal kwasea wote a wohu wo maame a ɔkɔte bɛbere ha gyimi glass nkoa glass nkoa glass nkoa. Oyɛ mo se mo bɛ gyimi aa ma ɛkyɛ sɛ wiase baako a ɛbae mo gyimi nti mo ayɛ koraa ma bibini koraa anya akɔnɔ a gyimi aa ne ho koraa anya akɔnɔ hwɛ fɔm. Ɔmo agyimi aa ɔmo agyimi saa hwɛ fɔm Akufo Addo hwɛ fɔm ne wo gyimi no chimpanzee waba wo deɛ ɔpɛ sɛ ɔsesa wo sika no kɔ gu wura mu ma andoe no na ɔne ɔmo kɔ tena hɔ di kwasea man. Nipa dasani kurom kwasea nsuo na atɔ no hwɛ fɔm wotumi hwɛ ɔno ahu anim bibini ankasaa mini rubers agugu akɔtwa kegya tia ama saman glass nkoaa na nipa mma dedam. Aboa bi ba. Mo deɛ mo wiase baako apue aduane. Kɔhwɛ kɔnkɔma kɔnkɔma agogbohyi kɔ na kɔhwɛ deɛ egu hɔ pɔlɛt nkoa rava nkoa plastic nkoa fii nkoa hɔ na akufo ado ne te gyimi gyimi no wɔte nima hɔ kwasea ɛwɔ sɛ anka ɔsiesie nima na nima yɛ fresh no President John, John President. Kura nipa nya bi nuadi wɔ kuro mu hɔ gyimii wote obi kurom nuadi di ame hwɛ fam hwɛ fam hwɛ fam special design every one minute bi aban baasa nso na ɛnam mu ayɛ kɔ ha mo deɛ. Na nka nyɛ nsɛmfo a nyɛ agyimisɛm a wankasa nkasa wɔ fie nyɛ wo dɛ wontumi ntena wo fie gye sɛ wokɔtena obi fie nsa na ɔho atɔ wo Wotumi gyaw wo kurom, w'ankasa ankasa wo kuro. Ɛnyɛ wo dɛ. W'ankasa wo kurom wotena hɔ a, kɔm koraa betumi aku wo. Gye sɛ woafiri wo kurom akɔtena wɔ obi kurom, na yɛreka a na kwasea bi rebedi atɛm. Wei nyinaa, wei nyɛ saa mpanyimfoɔ nkuraasefoɔ wei a, Ghana, yɛwɔ biribiara. Cocoa nko ara koraa yɛbetumi adi amee. Yɛasɛe na oil koraa asɛe aka ho. Agyimifoɔ, Kurasefoɔ president me se mo maame twɛ baako baako wate Akuffo Addo. Ah me se kyɛ sɛ wɔn agyimi ya deɛ ɔno deserve se yɛkye no no yɛnkye no ne yɛakofa ɛnyɛ nkwasea na obi kura na hɛ even ai me na mewɔ me ba me me na mewɔ me ba o me na mede me ba mede me ho ne me ba Ghana eh wowowa koraa ɔnyɛ aban dea. Aban ntua wo ka bosome bia aba firi aban ntua hwee gyimi nkoaa kwasiafoɔ nkura mese nkura gyina gyina car kwan ho na car twi fɔm mo so dabia ɛna ɛyɛ children protection wei sɛsi a mene wo kasa wo nam traffic so gyimi akora ketewa na ɛde yogurt wo ba abɛkyerɛ wo. Gyimi hey dwo Jonas nyame nhyira wo wate twene Jonas gyimi Wopɛ sɛ wo protect nkwadaa no a, wonkɔ street no hɔ mma nkwadaa nketenkete no a pure water, both road, mid bar soasoa wɔn no. Wɔn na ɛwɔ sɛ wokɔboa wɔn na yɛhu sɛ, yeah, wo protect nkwadaa no. Na ɛnyɛ sɛ wobɛtena hɔ nom kwasea na, hɛ, mo maame twɛ wate, Ghana agyɛɛgyefoɔ no, mo nso mo deɛ no no, moturu mo fi. Fine yogurt wura ne ko, wo koraa tumi hu akwadaa bi mmɔbɔ saa? Adeɛ no koraa ɛsono no, wonnya ntɔ bio. Na wo nya ntoo na wafrɛ no akyɛ ne sika ɛtɔ da ɛyɛ ɔmɔbɔ because mpanifoɔ no nyinaa gyimi kwasea wo bɛnam a wahu sɛ obi retiam nsuo wura no wɔ ha o ice kenke wura akora bi ɔte aburokyɛ bia ɛtua ne ka nti indirectly wo na wawo akora no nso akora no yɛ aban dea ɔkɔ school free didi free books a ɔtɔ nyinaa ɛyɛ free ɛno ne yɛka sɛ wo aban akora nie na Ghana no kyimi nko ara yɛ wo mu wo maame no mese wo maame ɛne wo papa ɔmo nni wiase koraa Aban bɛhwɛ wo. Ɛndeɛ nokorɛ. Because system no nyɛ adwuma wo maame koraa nyɛ bi nti na wama obi adi system no nyɛ adwuma agyimifoɔ nko ara na ɛgu kuro no mu. Masa, Ɛndeɛ ɛyɛ ɛyɛ nokorɛ turodoo. Buroni kraman, ne ho tɔ ne kyɛn black man. Trust me, buroni kraman na ne gye sen tuntum. Hwɛ, buroni kraman, yɛwɔ time a yɛde no kɔ park. Fresh park, yɛde no kɔ... Nyɛ... Hmm.
Ne ho tɔ ne kyɛɛ bibini. Kwasea na amantam hɔ nyinaa atɛkyɛ na wokɔteam. Nsuo atɔ asiane mene nka wo fie atɛkyɛ na wokɔteam. Ɛde aba bɛsea kɔ, ɛde asɛ ba bɛsea kɔtena ayi kɔɔto hɔ. Woretie atɛkyɛm, woretia mfuturom. Gyimii, ɛno na ɛwɔ sɛ wo solve, wo wo make sure sɛ mmara ne saa nkwaseafoɔ no ɛredi because buroni ne bibini nyinaa pie wiase da koro. Nyansasɛm wei nyinaa twe no dwo na asee kan. Kwasea bi, hiani bi, adoe bi, wɔdi kɔm, wɔdi kɔm hyɛ ntaaboo dan bi mu. redidi atɛm fi sɛ kɔm de na akufo ado yi so wɔmboa wo ma yɛmfa yɛ akufo ado no wɔmbie ndwuma no nya bi yɛ akufo ado no wɔagyimi wɔnim nyansa ana wode wo hɛ Wasia bible no ɔkasa a wontie deɛ ɔka mo bible no a mo gye di gyimi biribi a ɛwɔ slavery bia wotan wotan broni ɛpɛ ne book ne book no ɔde ba ɔse in the beginning God created Adam and Eve Adam and Eve wɔn nyinaa yɛ nnipa mmienu kwasea wowɔ baa wiase woate sɛ buroni awo bibini da ɛneɛ bibini yɛ dɛn baa wiase Adam and Eve nso yɛ aborɔfo woate sɛ buroni awo bibini da nso wodi akyire dendeenden ama wo nua no a wo ba wo ba wama sɔfo kwasea bi a a amantam no wɔ asɔredan mu adɛn a ɔyɛ bayifoɔ kyi me nko a buroni me me me deɛ wɔn asi agyi me no nyinaa aborɔfo no nyi ni o gyi me nko a. Kwasia me se wo kra broni kraman asase a broni kraman ti ase.
You dey feel am, you dey see am, ahu broni kraman. Ahoma na ɛda no kɔn mu no, gentle dog, ɔtwe ne de no akɔ, ɛde no akɔ sefie ama no aduane papa adi. Ɔwɔ tam a ɔsɛ di kraman no bɛpie asen akɔ park ama no akɔyɛ toilet. nso Ghana wote hɔ hɛ amanfoɔ ani si wɔn dam obi te sɛ ɛyi maame ngɛgɛ sei wɔn ani si kurabam de si ne dam fi sɛ ofiri Ghana nti gyimi no Ghana system na ne wɔ ne tim.
Nice dog. You welcome. Have a good day. Thank you. Broni kraman, broni kraman etie, broni kraman etia asase papa so bibini etia tekyem. Hey. Broni kraman etia te. Na edua kura ho. Yɛka sɛ buroni kraman anim nya saa sen bibini a woso wonte aseɛ. Wonenam akyekyɛ mu hɔ nsuo tɔ a ɛtumi hiri fa wo. Buroni kraman wɔnam tiles nko ara so gyimi na yɛka akyerɛ mpanyinfoɔ no sɛ wɔn nyɛ bi a you this stupid man come and stand here insulting people kwasiafoɔ ma.

to minister, to MP, to police, to soldier, to judge, to lawyer, hɛ, wɔn nyinaa gyimi, wɔn nyinaa gyimi.
No na mo man mo nfa no nkɔ tena fie na ewei ɛyɛ mental issue advise the person me si akora bi a wawo abaako biara ne ho tɛ no ne wobɛhu sɛ ne ho tɛ ne saa nti na na mama brown ne ba na watam ne nsa de no ahyɛ n'anum na ɔtafere n'anum saa. Abusua like video nnɛ share link nnɛ da soɔ no full video. Ɛbɛgye wo nsam wɔ hɔ. Yɛntoa so. Afiri saa because na yɛ nhwehwɛ ne mu ɔno nko ara na awo ɔnhwehwɛ ne mu ɔsia wɔ ebroni kurom hɛ dua ase hwɛ dua ase edua ho tɔ no kyɛn bibini ah dua kura nti atɛkyɛm gyimi hwɛ dua ase. Kwasia man, ɔn babi a dua no si. aboa wo mpa koraa nsi baabi sɛ wo mpa woda mu no a wo mplɛstaeɛ no wo mpa na ɛsi hɔ a woda so no aboa wode kɛtɛ sɛ mfuturo mu da so yɛ baabi a dua si yɛka no koraa kyerɛ wa wei nipa na ɛyɛ o yɛn mpanyinfoɔ no wɔbɛtumi ayɛ deɛ sin wei sɛ wɔn gye sika no a na wɔn akyɛ adi wobɛhu nipa baako pɛ wɔse me wɔ dan one million nipa baako pɛ wɔse me wɔ mfie thousand five ghana sika no ano no na wɔn nko akyɛ adi na amanfoɔ de dakagye tia abɔnten, amanfoɔ deda bɔbɔsi kɔnkɔnma, atomɔta, amanfoɔ deda abɔnten. So wobɛhu obi, wɔsɛ ɔte kɔkɔɔ so na wasesa kɔkɔɔ no, sika kɔkɔɔ agu ne kɔn ne ne nsa, sɛ wɔte sika kɔkɔɔ so, na amanfoɔ deda kagyetia abɔnten so. Kagyetia abɔnten na amanfoɔ deda hɔ, na yɛde sika kɔkɔɔ agu yɛn kɔn mu ne yɛn nsa. Me mbɔɔ obia din wo nim nipa koro a drop wo comment. Edua nie o edua edua na metwa kyerɛ wo no edua ekuro no nyinaa san gu asase ase edua ho tɔ no kyɛn bibini bibini tia atekyɛm kwasia hwa bisa wabusuanfoɔ.